Aýallar pula seretýär, erkekler bedene. Bu tema öňden bäri çekeleşikli bir tema. Wideonyň maksady akyl satmak däl, eýsem bir pikir alyşmak ýaly pikir ediň. Geliň bu tema birazjyk başga tarapdan seredeliň. Biz adamlaryň şu dünýäde yz galdyrmak, Ýagny bir nesil galdyrmak iň uly aladalarynyň biri. Onuň üçin bir erkek bir aýal saýlanda, esasan şu sorag bilen ýakynlaşýar. Şu beden meniň çagamy saglykly dogrup bilermi? Ulgulansoň meniň çagamy saglykly iýmitlendirip bilermi? Onuň üçin biraz düýpde, ýagny düýp duýgymyzda, aň astymyzda onuň bedenini analiz edýäris. Bir aýal özüne bir erkek saýlanda, geljekde men çagama Öý berip bilermi? Gorag berip bilermi? Bir ýagty geljek berip bilermi? Diýen ýaly sorag bilen seretýär. Şonuň üçin hem öňki döwürde, ýagny muskul merkez, bu döwürde de pul merkez, ýagny güýç merkez gaýdyjak bolýar. Ene, düýbi biraz hem şundan ibarat mı diýýär. Siz hem öz pikiriňizi paýlaşyň. Paýlaşaly öwreneýin. Sag boluň. Siz hem ýolda ýöräp barýarkaňyz, öňüňizden pişik çyksa, munuň erbet alamatdygyny aňýaňyzmy? Geliň munuň aslyna seredeliň. Gadymy Müsürde pişiklere uly hormat bardy. Hatda olary hudaýlaşdyrmaga çenli baryp ýetdiler. Orta asyrlarda hristianlygyň Ýewropa ýaýramagy bilen öňki dini simwollary, şol sanda pişikleri hem Arwah-jyna, şeýtana deňäp başladylar. Netijede, pişikler erbetligiň, şowsuzlygyň, betbagtlygyň nyşany boldy. Bu ürüm hem häzirki wagta çenli bize gelip ýetdi. Hany indi bilýäňiz? Siz hem başga yrymlary bilýän bolsaňyz, paýlaşyň, belki olaram öwreneris. Sag boluň! Erkekleriň beýni aýallaryňkydan ulumy? Hawa. Biologik taýdan erkekleriň beýni aýallaryňkydan on prosent uly. Duruň, duruň. Ýöne munuň akyl bilen hiç bir baglanyşygy ýok. Eger beýle bolsa, onda dünýäni kistler dolandyrardy. Asla seredenimizde, erkekler bilen aýallaryň beýniniň akyl derejesi deň. Ýagny, görşüňiz ýaly, beýniň ululygy däl, eýsem, ulanyşy möhüm. Hawa.
Puluňy gapjyňa goý, yşkyňy ýüregiňe goý, aklyňy bolsa başyňa goý. Hiçsiniň ýerini çalyşma. Hemmesem gerek, birisini beýlekisinden üstün etme. Şu sözleri gowy gördüm, Terjime edibem size ýetirdim. Ýerlerini çalyşmaň. Haram işiň nädogrulygy barada bir rowaýaty gürrüň bereýin. Gadym zamanlarda süýt satyp gününi görýän bir adam bar eken. Ol adamyň bir kemi süýtlerine suw garýan eken. Bir günem süýtlerini gaplap, üstüne suw goşup otyrka, kiçijik oguljygy bar. Çagalaram bilýäňiz-ä, sada bolýar. Kakasyndan soraýar, Kaka, bu etýänimiz dogrumyka? diýýär. Onda kakasy ogluna, Otur, sen nämäni bilýäň, işiň bolmasyn, hiç zat bilen sesiňi çykarma diýýär. Birnäçe günden soň bu ýagdaýa ýene şaýat bolýar oglanjyk we ýene soraýar, Kaka, bu etýänimiz çyndanam dogrumy? diýýär. Onda kakasy ýene-de, Otur, sen nämäni bilýäň? diýip, çagasyny kowup goýberýär. Ýene birnäçe günden bu waka gaýtalanynda kakasynyň gahary gelýär-de, ýaňky çaga has hem ýogyn darap, ony kowýar. Epesli wagtdan soň ýaňky ataly-ogul sygyrlaryny bakmana çykýar meýdana, sygyr bakyp börkärler. Bulut gelýär, ýagyş ýagyp başlaýar ýuwaşjadan, soňam güýç ýagdaýda sil gelýär. Welin, bu adam özüni we çagasyny zordan bir depäň üstüne atyp silden halas bolýar. Ýaňky gelen sil ýaňky adamyň hemme malyny, hemme sygyrlaryny alyp gidýär. Muňa şaýat bolan adam hem gaharly, hemem aglamana başlaýar. Çagasy kakasyndan soraýar, Kaka, näme üçin aglaýaň? diýip. Onda kakasy, Näme üçin aglamaýyn, oglum? Ýekeje çörek iýen zadymyz-a şulardy, olaram elimizden aldyrdyk diýýär. Sil aldy diýýär olary. Onda çagasy aýdýar, Kaka diýýär, O sygyrlary elimizden alan sil däl, seň şu çaka çenli süýde goşan suwlaň diýýär. Diýjek bolýanym, haram işden bagt gözleseň, soňunda bagt saňa haram bolar. Hemmämize sapak boljak ýene bir hekaýany gürrüň bereýin. Bir baý adam bar eken bir gün obasynda ýaşaýan ýerine bildirş ýaýradýar. Eger-de kimde kim men ölemde ýanymda bir gije gabyrda maňa ýoldaş bolup geçirse baýlygymyň ýarsyny şoňa berjek diýýär. We bu bildiriş oba ýaýradylýar. Obaň hemme adamlaryna eşidilýär we muny bir ýükçi eşidýär. O ýükçiniňem ýekeje ýüpi bar hiç zady ýok baýlygy çaga çugasy maşgalasy hiç zady ýok diňe ýekeje ýüpi bar. We o ýüpçä eşdilende, ýüpçä aýdýar, Aý, meň ýitirjek zadym ýok, şu ýüpümden başga zadym-a ýok, diýýär. Gel, şuňa men ýoldaş bolaýyn, diýýär. Günler geçýär, aýlar geçýär, bu baý adam ýogalýar, dünýeden ötýär we ýaňky ýüpçi gelýär. Ýüpçini ýaňky baý adam bilen bile gabyrda jaýlaýarlar. Onsoň indi jaýyna onsoň sorag başlaýar, sorag perişdeleri gelýär-de, ölüden däl-de birinji ýaňky diriden başlaýar, öli näme-de bolsa bärde, gel biz diriden başlaly diýip, diri sorag edip başlaýarlar, ýüpi nirden aldyň, bu ýüp bilen nämeler gazandyň, bu ýüp bilen gazanan zatlaryňy niräk sowduň, şeýdip sorag irdene çenli dowam edýär. Onsoň irden ýaňky adamyny alýarlar-da, gutlaýarlar, berekella, Sen bir gije ýanyna ýoldaş bolduň, indi sen baý adam, eliňde şunça-şunça baýlyk bar diýýär welin, ýaňky adam ýüzi ak tam bolup çykýar-da, Maňa siziň ýekeje teňňäňizem gerek däl diýýär. Men şu ýüpüň ýekeje ýüpümiň hasabyny berýänçäm, aklymy ýitirdim. Siz bir görsediňiz meň nämeler görenimi diýýär. Maňa siziň hiç zadyňyz gerek däl diýip, arkasyny seretmän, gaçyp gidýär. Diýjek bolýanym, malyň köplügi däl, esasy, malyň halallygy. Öňem bir adam iki obanyň arasyndan geçýän çeşmäň üstünden bir köpri gurupdyrda, şol köprüden geçýän adamlardan bir manatdan salgyt alýan eken. Obaň adamlaram bul adamy halamaýan ekenler, hatda salamam bermeýän ekenler. Günlerde bir gün ýaňky adam ölüm ýassygynda ýatyrka, ogly ýanyna gelipdir-de, Kaka, soňky islegiň bar bolsa, aýt, men ýerine ýetireýin diýipdir. Şonda kakasy, Oglum, obaň adamlary meni halanoklar. Men ölemden soň olar meni gowulykda ýatlamagyny isleýän diýipdir. Oglum aýdypdyr, Bolýa kaka ýerine ýetirerin diýipdir. Kakasy ölenden soň ogly köprüden geçmek üçin salgydyň bahasyny üç manada galdyrypdyr. Şonda obaň adamlaram, Ynsapsyz eken-aý bul-a, kakasy-a bir mantdan alýardy, gowy adamdy diýipdirler. Netijänem özüň çykar. Bir zada başlamana gorkýan bolsaňyz, Ýa-da öz ýaşyňyzy bahana edýän bolsaňyz, onda dünýä belli KFC kompaniýasynyň esaslandyryjysy Harland Sandersy ýadyňyza salyň. Sebäbi ol KFC kompaniýasyny altmyş bäş ýaşynda esaslandyrýar. Ýa-da Adidaslar. Meşhur Adidas kompaniýasynyň esaslandyryjysy kyrk sekiz ýaşynda Adidas kompaniýasynyň düýbüni tutýar. Şeýle hem Henri Ford. Ford kompaniýasyny kyrk bäş ýaşyna esaslandyrýar we üstünlik gazanýar. Möhüm bolan zat, hemme bahanalary bir gyra aýyryp, ynanmak, başlamak we dowam etmek. Ene-ata öýden çykjak wagty çaga dogrusyny aýdyp çykmaly. Şu wideomyzda eger-de çagany aldap, dogrymyzy aýtman goýup gidemizde, çaga näme bolar diýip köp sorag berildi. Ynsan kämilleşende diňe aýdylanlar bilen Ýa-da diýilýänler bilen kämilleşmeýär. Eýsem, synlap görende, has gowy ýadynda galýar we öwrenýär. Mysal üçin, göz öňüňize getiriň, kiçijek çaga ýanyndakylara seredip ýörejek bolýar, gürlejek bolýar, şolaryň yzyndan gaýtalap, öwrenjek bolýar. Eger-de eje-kakalar ýa-da çaga terbiýe berýänler Dogrusyny aýtman hereket edenlerine, onda belli bir wagtdan soň çaga öz edýän hereketlerini olardan gizlemeli diýen düşünjäni aňasyna ýerleşdirýär. Wagt geçiberse çaga dogryny, ýalany bilip başlaýar. Çaga allanýanyny bilse, hakykatdanam bu çaga bilýär we duýýar. Allaýan kimem bolsa, ejesi bolsun, kakasy bolsun, ony öz ynamyndan gaçyrýar. we belli bir derejede şol adama ynanmaly däl diýip aň astyna goýýar. Çaga geljekki durmuşynda köp ýerlerde ynamsyzlyk bilen hereket edýär. Bulam kämil adam bolup ýetişmegine böwet bolýar. Ynam, durmuşdaky iň möhüm duýgulaň biri. Ony aýawaly saklalyň.